Insellmulkom, dan huwa l-programm tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali, CNI, u tal-Front Martin il-Qumri u miegħi għandi liċ-Chairman tal-Front Sami Mejlaq. Ħmistax ilu l-Gvern ħareġ regolamenti dwar kondizzjonijiet tax-xogħol. Is-sidien ipprotestaw għax qalu ma ħarġux b'konsultazzjoni u kienu se jastjenu milli jieħdu parti iktar f'ċerti laqgħat. Il-Gvern ħass biex iżomm l-kwiet u biex jilħaq xi ftehim li għandu jissospendi dawn ir-regolamenti li kien ħareġ hu stess dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Diġà Workers Union ipprotestat u qalet ma jmissux il-Gvern sospendihom għax fil-fatt dawn ir-regolamenti, il-kundizzjonijiet ilhom jiġu diskussi numru ta' xhur. Jiena se nsaqsi lil sieħbi x'jidhirlu dwar din il-kwistjoni. Kif għedt inti l-għodd, il-Gvern irtira, issospenda dawn ir-regolamenti li kien ħareġ. Nisperaw li ma jdumx ħafna u jerġa' joħroġhom. Ir-raġuni hija sempliċi, Kif qalet il-General Workers Union, l-ewwel nett kienu ilhom jiddiskutuhom sentejn sħaħ fl-Employment Relations Board. Ġifieri mhu vera xejn illi ma kienx hemm konsultazzjoni. Però aktar minn hekk hemm il-fatt illi l-affarijiet, ir-regolamenti li kien ħareġ il-Gvern huma kollha ġustifikati, huma affarijiet żgħar ħafna Dawn mhux xi affarijiet kbar li ħa joħolqu xi diżgwid u m'hemm l-ebda raġuni l-għala l-Gvern għandu jkompli jħallih fuq l-ixkaffa dan l-avviż li kien ħareġ. Ħalli naraw daqsxejn x'kien fih dal-avviż. L-ewwel waħda li kien fih hija li jekk ħaddiem fuq il-post tax-xogħol Jakkumulalu l-leave, ma jilħaqx jieħdu kollu sal-aħħar tas-sena, u ħafna drabi da jiġri għax il-kumpanija ma tkunx tista' tapprovalu l-leave, allura da ma jitilfux il-leave u jġeddu għas-sena ta' wara. L-employers iridu illi jekk da ma jilħaqx jieħdu għax kien ma jiflaħx, jew għax weġġa' fuq il waqt li qed jaħdem biex jagħti x-xogħol tiegħu lill-employer, eża' qed jgħidu jitilfu dan. Jim Kim, dinha bla sens u m'hemm l-ebda raġuni l-għala il-Gvern ma għandux ikompli jinsisti dwar dak li kien diġa' insista. Issa mbagħad hemm raġuni oħra li qiegħda wkoll f'dawn ir-regolamenti. F'dawn ir-regolamenti il-Gvern kien ħareġ illi jekk il-kumpanija approvatlu l-leave lill-ħaddiem, il-ħaddiem japplika jgħid ġimgħa d-dieħla għandi bżonn ġurnata leave, pereżempju, U l-kumpanija tgħidlu all right, ma tistax imbagħad il-kumpanija fl-aħħar minuta terġa' tgħidlu le issa ma ħa nerġa' nibdillek id-deċiżjoni u trid tidħol għax-xogħol. U di irraġunata ħafna. Il-kumpanija għandha dritt illi jekk ikun hemm xi xogħol importanti ma tapprovahx il-leave, imma ġaladarba approvatu, imbagħad ma tistax taqbad u teħdu lura l-leave. L-ewwel nett da jekk xejn Jekk tagħmillu hekk il-ħaddiem, ħafna drabi anki fi spejjeż żejda ħa ddaħħlu, għax il-ħaddiem ikun ħa l-leave. Issa, applika għal-leave. Meta applika, ikun ippjana x'se jagħmel dan. Jaf ikun daħal fi spejjeż, jaf ikun, fejn naf jien, għandu biċċa xogħol id-dar irid jagħmilha. jaf ikun ftehem ma' familjar li sejjer xi mkien u diġà bbukkja u ħallas il-flus. Jiġifieri din hija xi ħaġa li lanqas biss m'hemmx tiddiskuti fuqha u jiena nibqa' nbellaħ li l-unions jgħidulhom sentejn jiddiskutuhom dawn l-affarijiet u m'għamlu xejn, anzi, il-kontra. Mela din oħra illi l-Gvern m'għandux għalfejn joqgħod iħallih dan notice to spease. U mbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra tal-leave sfurtat. Hawn kumpaniji illi l-leave mhux il-ħaddiem jiddeċiedi meta jieħdu, imma jiddeċiedu huma. Din ġa ħażina minnha nnifisha għax dan il-leave mhix il-lief hija tal-ħaddiem, mhux għall-kumpanija, imma hawn kumpaniji li jagħmlu x-shutdown, allura fix-shutdown jisfurzaw jew jieħdu l-lief bilfors. U l-unions qed jgħidu all right, naċċettawha din li l-kumpanija tiddeċiedi meta jieħu l-lief bilfors il-ħaddiem, imma Minn 20 ġurnata tkun ta' l-iktar li tista' tkun ta' tnax-il ġurnata. Diġà ħafna. Anzi jiena personali ngħid li l-unions ma' dawn it-tnax-il ġurnata għandhom jitolbu kumpens. Għaliex da kif jista' mela l-leave qiegħed biex jiddeċiedi s-sit meta tieħdu. Imma ejja ngħidu jkun hemm ix-shutdown u jaslu f'collective agreement. Imma lanqas ikun hemm kumpens mal-bqija. Dan, il-ħaddiem se jifda l-inqas minn nofs il-leave għall-bżonnijiet tiegħu. Jiġifieri b'diewa oħra wkoll illi m'għandhiex ma il-Gvern m'għandux għalfejn joqgħod ikarkar fuqha di u jmissu ġarreġ aħarġu dan in-notice. Issa mbagħad hemm l-agħar waħda minn kollox li pprotestaw fuqha. Il-unions, il-General Workers' Union, talbet ukoll u l-Gvern aċċetta Illi l-ħaddiem ikollu riċevuta tal-paga. Riċevuta, jgħidu la pay slip. Issa di l-iktar ħaġa illi żgur m'għandux ikun hemm kwistjonijiet fuqha. Għax inti jekk jekk tmur għand tal-ħanut u tixxi pakkett karawett ukoll irid riċevuta llum, huwa obbligat. Allura da kif il-ħaddiem ma tix riċevuta? Għaliex hemm min minn fosthom ma jridx jagħtiha l-irċevuta? Għax l-irċevuta jgħidu la payslip huma, ikun fiha kemm ħadem il-ħaddiem, jekk għamilx overtime, jekk kellux leave, jekk ħax xi leave, jekk kellux xi allowances tal-periklu jew affarijiet oħra li kien intitolat għalihom u jkollu din l-irċevuta. Issa din, għaliex min ma jridx illi l-ħaddiem ikollu din riċevuta? Min hu onest minn fost l-employers ma jiddejjaq xejn li tieħ l-irċevuta. Min huwa diżonest jiddejjaq illi l-ħaddiem jieħu l-irċevuta. Għaliex? Għax bl-irċevuta ħa tnaqqas is-serq illi l-ħaddiem jiġi misruq minn employers li ma jkunux onesti. Għax int imbagħad l-għajn irċevuta. Il-ħaddiem għandu x'juri, ma jistax l-employer jekk ħadmu tant overtime iħallsu inqas mis-sigħat li jkun ħadem għax għandu l-irċevuta. U affarijiet oħra bħal dawn. Allura dina tal-irċevuta l-iktar waħda li l-unions assolutament m'għandhom l-ebda bl-ebda mod jaċċettaw Il-ID ma tingħatax l-irċevuta, il-payslip jgħidulha. Din hija dritt, hija dritt kullimkien qiegħda, mhux fil-industrial relations biss. F'kull transaction l-irċevuta hija dritt. U allura, u anke l-Gvern li jirtira, nisperaw li temporanjament minħabba l-konsultazzjoni, forsi wieħed jifhimha, imma dil-parti tal-irċevuta ma nafx għalfejn jirtiraha jien, Missu ma rtira xejn. Issa General Workers Union opponiet ukoll, ġustament u sewwa għamlet, u l-Gvern qaltlu ma naqbilx li n-notice, l-ordnijiet li kienu ħarġu jiġu rtirati. Imma l-unions għandhom jagħmlu iktar minn hekk. L-ewwel nett, L-ewwel ħaġa li ninnota jien f'dana l-inċident li nqala', għandna sitwazzjoni fejn l-employers qed jitkellmu b'vuċi waħda, il-Malta Employers Association, l-Association tal-Hotels u tar-Restaurants, jitkellmu b'vuċi waħda. Filwaqt li l-unions, il-General Workers' Union qed tinsisti għal dawn id-drittijiet, unions oħrajn ilha għalqu qegħdin. U din hi opportunità biex it-tliet unions ewlenin hawn Malta jingħaqdu flimkien fuqhom dawn l-affarijiet. Jekk sal-lum għadna m'għamilniex, il-ħaddiema u l-unions, it-Trade Union Council, li għandu xi darba, nisperaw li xi darba jsir, għall-inqas għandha tittieħed opportunità mill-unions biex fuq din, għall-inqas jingħaqdu fuq xi darba fuq xi ħaġa u jaraw u jitkellmu b'vuċi waħda ħalli jkun hemm saħħa iktar. Imbagħad lill-employers u anke lill-Gvern, l-Artilaħ, il-unions flimkien għandhom jgħidulu jgħidulhom kemm lill-employers u kemm lill-Gvern illi daw l-oqom li qed nitkellmu fuqhom, dawn mhumiex xi affarijiet kbar, huma loqom li kull min jirraġuna għandu jaċċetta b'għajnejh magħluqa. Għandhom, għandu jfakkruhom, il-unions għandhom ifakkru lill-Gvern u lill-employers illi Jekk mhux se jsiru llum dawn l-affarijiet, allura meta se jsiru? Għaliex qed ngħid meta se jsiru llum? Għax illum ilna sena wara l-oħra l-ekonomija dejjem tikber. Sena wara l-oħra l-Gvern dejjem jinċentiva minn flus il-poplu, minn flus tal-ħaddiema lill-employers. Nafu kemm qed jinċentiva u sewwa jagħmel, mhux qed ngħidu li hu ħażin dan u għandu jkompli ħalli ħalli l-ġid ikompli jikber. Imma allura jekk f'sitwazzjoni ekonomika bħal di lill-ħaddiem ħa nibqgħu ngħidulu le ta' il-leave mhux inti tieħdu meta għandek bżonnu inti, kollu meta ngħidulek aħna. U jekk se nibqgħu ngħidulu, Inħaddmuk imma irċevuta ta' xi qlajt u ta' xiex ma ntukx, daw affarijiet li li bilkemm bilkemm għandhom jiġu diskussi. Jiena ma jiena l-Gvern nemmen li ma kellux għalfejn joqgħod laqqas kellu għalfejn joqgħod jiddiskuti ma' ħadd fil-fatt, tant huma sempliċi dawn l-affarijiet. Finalment, jekk il-Gvern ma jaċċettax jerġa' xi raġuni, nisperaw illi ma jibqgħux hekk l-affarijiet, allura l-unions jonqsu, jonqsu l-unions jekk ma jingħaqdux flimkien u jieħdu azzjonijiet kontra l-employers biex jaraw illi dawn id-drittijiet sempliċissimi, drittijiet illi li huma stabbiliti b'raġuni, kulfejn hemm ir-raġuni diġà stabbiliti dawn id-drittijiet, u l-unions jkunu jridu jkunu lesti jekk hemm bżonn anki li jieħdu azzjonijiet. Issa, dak li qal sieħbi huwa importanti fil-qasam industrijali. Issa, il-pajjiż barra l-qasam intern, jiġifieri r-relazzjonijiet bejn sidien u l-ħaddiema lokalment, huwa ffaċċat ukoll bi problemi internazzjonali, fis-sens illi l-pajjiż li huwa llum magħqud mal-Unjoni Ewropea qiegħed f'negozjati, bla ma l-poplu qed jinduna mar-Renju Unit dwar se jkunu r-relazzjonijiet ta' pajjiżna u tal-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit meta jkun barra mill-Unjoni Ewropea fid-29 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Jekk hemm ħadha ċerta li se sseħħ Iva din, fid-29 ta' Marzu, ir-Renju Unit ikun barra mill-Unjoni Ewropea. Li mhux ċert huwa se jkunu r-relazzjonijiet bej ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara id-29 ta' Marzu għax in-negozjati għadhom sejrin. u negozjati huma ibsin. Xi erbat ijiem ilu intqal illi mixjin tajjeb u jittamaw li sal-21 ta' Ottubru meta għandu jkun hemm summit tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ikun intlaħaq ftehim dwar se jkunu r-relazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara d-29 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Mhux biss intqal li huwa ttamat li jintlaħaq ftehim, imma n-negozjatur prinċipali tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri Branier, qal ukoll, illi jekk ikun hemm il-ftehim li qed jaħdmu għalih, dan ikun ftehim l-aħjar wieħed li l-Unjoni Ewropea qatt għamlet ma' pajjiż barra l-Unjoni Ewropea. U qal semma il-frażi Importanti għall-poplu Malti li jiftakar li tkun partnership speċjali. Għaliex qed ngħid importanti? Għaliex il-poplu għandu jiftakar illi meta kienu qed isiru in-negozjati bejn Malta u l-Unjoni Ewropea qabel it-2003 meta sar ir-referendum, l-Unjoni Ewropea kienet tgħid il-kunċett ta' partnership jiġifieri dak li ried il-Malta Labour Party mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea ma tafux, ma jeżistix għall-Unjoni Ewropea partnership. U niftakru kienu ġew mexxejja għoljin tal-Unjoni Ewropea u Malta fosthom anki il-kap tal-Kummissjoni Ewropea li dak iż-żmien kien il-Professur Prodi, Romano Prodi, illi kien qal l-Unjoni Ewropea m'għandha ebda ftehim ta' partnership ma' ħadd u ma tafx bi ftehim ta' partnership. Ma jeżistux partnership għall-Unjoni Ewropea. U allura qal u qalu l-mexxejja l-oħra illi ma kienx possibbli illi Malta tinnegozja xi ftehim ta' partnership mal-Unjoni Ewropea. Issa, ħames snin wara, hija l-Unjoni Ewropea stess illi qed tiftaħar il-ftehim li aktar xisir mar-Renju Unit se jkun partnership speċjali. Mela dak li għal Malta l-Unjoni Ewropea ma ridiċ taċċetta it-talba jiġifieri tal-Malta Labour Partnership li kien jinsisti għara tiftakrux li partnership kienet l-aħjar għażla għal Malta. L-Unjoni Ewropea kienet tgħid partnership ma jeżistix. Issa l-Unjoni Ewropea qed tgħid il-ftehim li jintlaħaq mar-Renju Unit se jkun xi ħaġa speċjali. Ftehim ta' partnership. Wara ħames snin, l-Unjoni Ewropea issa ikkonvertit u l-kunċett ta' partnership ma' pajjiż barra l-Unjoni Ewropea qed taċċettah. Anzi, qed tiftaħar, qed tiftaħar bih. Għax qal ftehim speċjali se jkun dan. U dan jfisser kemm il-poplu Malti mandu jaqta qalbu qatt li r-relazzjonijiet ta' Malta mal-Unjoni Ewropea mhumiex ma jistgħu jinbidlu, jistgħu jinbidlu, jistgħu jiġifieri jitjiebu. Ma ngħidx li jitjiebu biss, jistgħu anki jinħallu r-relazzjonijiet ta' Malta mal-Unjoni Ewropea kif qed isir fil-każ tar-Renju Unit. Ir-Renju Unit qabel ir-referendum li sar ġewwa r-Renju Unit kien innegozja mal-Unjoni Ewropea dak iż-żmien il-Prim Ministru Cameron kondizzjonijiet ġodda speċjali għar-Renju Unit biss u l-Unjoni Ewropea kienet aċċettathom. Kien il-poplu tar-Renju Unit li m'aċċettax lanqas dawk il-kondizzjonijiet ġodda u qal irrid ninqata' mill-Unjoni Ewropea. Hekk ukoll il-poplu Malti jista' jagħmel kif għamel il-poplu tar-Renju Unit meta jħoss li wasal il-mument li jgħid fl-eħja l-interess ta' pajjiżna nerġgħu nieħdu l-ħelsien. Għax illum irridu ma rridux, irridu nammettu li maħniex ħilsa bħalma konna qabel ma talna fl-Unjoni Ewropea. Għax ħafna mill-affarijiet li jiġru f'pajjiżna huma ordnati, kondizzjonati mill-Unjoni Ewropea. L-ikbar kwistjoni li għandna bħalissa il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni u tal-immigranti. Filwaqt li skond ir-regoli tal-Unjoni Ewropea, kull pajjiż għandu dritt jirregola l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni fil-pajjiż, jiġifieri min jidħol fil-pajjiż, hekk hemm fir-regoli tal-Unjoni Ewropea, Minkejja li kull pajjiż għandu dad-dritt skond ir-regoli tal-Unjoni Ewropea stess, hija l-Unjoni Ewropea li qiegħda tipprova timponi politika komuni għall-pajjiżi kollha dwar l-emigrazzjoni u ħafna mill-pajjiżi, mhux qed jaċċettaw il-politika li trid l-Unjoni Ewropea u fuq din il-kwistjoni hemm diżgwid u nuqqas ta' ftehim kbir u ma hemmx speranza tama li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jiftehmu fuq dal-punt. Issa mhux biss l-Unjoni Ewropea qed tindaħlilna X'nagħmlu aħna dwar l-immigranti ekonomiċi f'pajjiżna, mhux ir-refuġjati? Ir-refuġjati aħna obbligati li nagħrfuhom bħala refuġjati. Imma l-immigranti ekonomiċi, jiġifieri dawk li jħallu pajjiżhom mhux għax imġagħla miċ-ċirkostanzi tal-pajjiż, għax ma jistgħux joqogħdu ikta imħabba jew għax ikunu oppressi jew għew xi raġuni oħra, imma mħabba il-faqar jew nuqqas ta' xogħol, dawn fil-fatt f'pajjiżna aħna proprja għandna dritt li aħna niddeċiedu x'jiġri. L-Unjoni Ewropea Tindaħlilna u tgħidilna le. Mhux biss tindaħlilna u tgħidilna le li tgħid hi x'għandu jsir, imma qalet l-Unjoni Ewropea ħanfakkarkom meta Malta kienet tinnegozja mal-Unjoni Ewropea fi żmien Fenek Adami. Lil Fenek Adami qaltlu u lil Simon Buzuttil li dak iż-żmien kien is-sensar li jrid ibiegħ is-sħubija tal-Unjoni Ewropea lill-poplu Malti. Jippreżentahailu bħala xi ħaġa sabiħa ħalli l-poplu Malti jivvota favur tagħha. Għalhekk se nsar u tħallas tajjeb tas-senserija. Mela l-Unjoni Ewropea għal Sulfede Kadabi jew taċċetta dak li ngħidu għala dwar l-immigranti ekonomiċi, jew inkella ma inseħbux lil Malta fl-Unjoni Ewropea. U fejn hekk Adami warrab ir-riservi kollha li kien għamel Borċ Olivier, il-Prim Ministru ta' qablu, nazzjonalista bħalu, li fl-1970, meta fferma u aċċetta l-Konvenzjoni ta' Dublinu, kien għamel ħafna riservi imħabba ċ-ċokon ta' Malta u n-nuqqasijiet li kellna f'Malta. Fena Kadami warrab dawn ir-riservi u aċċetta r-rikatt tal-Unjoni Ewropea biex Malta tkun tista' tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. U llum għandna l-problema tal-immigranti. X'inhi l-problema tal-immigranti? Il-problema tal-immigranti għandna ħafna ħafna eh, bliet u l-ħura fej qegħdin jilmentaw bl-istorbju, bil-ġliet u bl-inkwiet li għandhom fil-bliet u l-irħula ġejjin mill-kwantità ta' barranin li hawn illum f'pajjiżna. Kollha konsegwenza tal-politika li l-Unjoni Ewropea imponiet fuq il-Gvern Malti u li l-Gvern ta' Fenech Adami dak iż-żmien aċċetta. U llum il-Gvern Malti sakemm jibqa' marbut L-Unjoni Ewropea ma jistax jagħmel mod ieħor li f'jaċċetta. U l-popli Malti qed igerger bħala konsegwe mħabba dan l-inkwiet, imma ma nistgħu nagħmlu xejn, mhux biss l-inkwiet soċjali, Imma l-problema tal-housing għandna l-kap tal-Housing Authority qed jgħid isma' il-gvern irid jieħu ħsieb fil-immigranti li huma bla saqaf. U aħna ngħidulu iva, il-gvern irid jieħu ħsiebhom, imma qabel irid jieħu ħsieb Dawk il-familji Maltin li qegħdin jgħixu fil-garages u m'għandhomx saqaf fuq rashom fejn jgħixu imħabba il-kwistjoni tal-għoli tal-ħajja. Issa żdiet ukoll il-kwistjoni tal-mijiet jekk mhux ta' eluf ta' barranin li hawn f'pajjiżna li jridu wkoll fejn jgħixu, jridu saqaf fuq rashom. Da qed ngħidu għall-housing biss. il-problemi li qed jinħolqu fl-iskejjel tagħna fej hemm kwantità ta' barranin, tfal barranin, li qed joħolqu problema fil-klassijiet mhux għax huma barranin, imma fit-talim bil-fors tinħoloq il-problema meta jkun hemm dat-taħlit kollha ta' tfal minn pajjiżi differenti. Edna fil-riskejjed, fl-isptarijiet u servizzi soċjali, il-piżijiet li qed jinħolqu fuqhom il-kwantità ta' barranin li bidritt la ediraw Malta, jaħdmaw Malta, jiexaw Malta, e, ikollhom bżonn is-servizz tal-isptar, ikollhom bżonn ukoll is-servizzi soċjali u dawn huma kollha piżijiet żejda fuq pajjiżna li dħalna jew itgħabbejna miegħu minħabba s-subigħa tagħna fl-Unjoni Ewropea u aċċettajna l-politika tal-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni kbira u jkollna il-qudiem niddiskutuha bħalma jkollna niddiskutu imma mhux dil-ġimgħa nittama l-ġimgħa d-dieħla Il-kwistjoni l-kbira tal-Libja li hija wkoll monument tal-għerf tal-Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Gonzi fejn seba' snin ilu meta għamel ir-rewwixta ġewwa l-Libja minflok ħadem biex jikkwieta l-affarijiet, issieħeb ma' l-aggressuri, ma' Sarkozy, ma' Cameron, ma' Berlusconi, ma' Hillary Clinton, biex illum il-Libja qiegħda fl-istat ta' kaos u diżastru kbir. Nirringrazzja lil sieħbi li ħa sehem f'din id-diskussjoni u nirrigazzjakom li qgħadtu ssegwuna u nitolbukom tkomplu ssegwuna kull nhar ta' Ħamid fid-disgħa u nofs. Nfakkrukom repetizzjoni tal-programm is-Sibt fil-ħamsa u nofs ta' warofsinhar u nfakkrukom ukoll fil-website tal-Front Matin Ilqumu u tas-CNI. Insellmulkom.